Dros y blynyddoedd dwytha, da ni wedi cael clasur ar ôl clasur rhwng y ddau glwb yma, ond ar hyn o bryd Casnewydd, pencampwyr y gynghrair, yn herio pencampwyr presennol Cwpan Super Rygbi Cymru. Mae hon yn sicr am fod yn ornest a hanner ym Mharc yr Arfe. Llanymddyfri tri phwynt ar y blaen ar hyn o bryd ar ôl y gig gosb gan Ioan Hughes. A Chasnewydd yn gobeithio taro'n ôl yn fan hyn. Cais neu bwyntiau o unrhyw fath, Jack Lloyd yn symud i tuag at yr ystlys bellach, a gic drwad gan Carwyn Penny yn darganfod Morgan Williams, yr asgellwr o Gaernarfon yn croesi'r gwyngalch, cais cyntaf y gêm yn dod i Gasnewydd. Lee Rees i Hughes, o yn crymanu yn hyfryd yn arbennig, cyflymder, o yn cael ei daclo yn y bôn, Cian Abraham Ond fyny i ddwy fetr allan. Tro yma Griff Evans yn cario. Lee Rees yn tyrio am y bel. Jamie Hughes. Mae o'n licio cais bob hyn a hyn. Y bel wedi mynd yn ôl. Johan Hughes i Rhodri Jones. Jones yn ymestyn. Metr yn brin. Os nad llai, braich allan gan y dyfarnwr Hughes yn hir tuag at yr asgell ac yn taro yn ôl Llien Morgan. Llanymddyfri ar y blaen unwaith eto. Llanymddyfri yn ymosod unwaith eto. Yn cario'n gryf, Evan Sheldon. yn y crys rhif wyth. Braich allan gan y dyfarnwr. A Lee Rees gyda'i ddwylo ar y bel. Pwy a ŵyr be wneith ddigwydd o fan hyn. Hughes allan o'r drws cefn. Joe Powell sy'n hynod ddylanwadol i lan ymddyfrin cario. Stuart Worrell dros y linell fantais. Cymal ar ôl cymal. Llan ymddyfri sy'n dal i ddod ymlaen. Rhodri Jones fan hyn yn cael ei lorio gan Tom Devine. Brian Watkins yn helpu I selio'r bêl ond y gic dros y top gan Lee Rees, o, yn adlamu yn berffaith i'r porthmyn a'r asgellwr Harry Dole yn croesi ail gais o'r gêm i Lanymddyfri, maen nhw'n chwarae rygbi prydferth yma. Casnewydd yng nghysgod y pyst. Angen taro'n ôl yn fan hyn cyn yr hanner. Oh, Jack Lloyd yn cael ei amsugno gan Berian Watkins a Joe Powell, ond y dyfarnwr yn deud Na tacl oedd hi, dim sgarmes. Y bel yn lan ar blat i Skinner. Skinner yn gryf. Buckland. O, oh, Buckland yn mynd amdani. Pa mor aml da ni'n gweld y mewnwr bach yn beryglus o gwmpas ardal y dacl. Bale fyny'r siwmper gan Henry Palmer. Cais yno i Gasnewydd. 5 pwynt rhwng y ddau dîm. Yr ail hanner yma ym Mharc yr Arfe. Casnewydd 14, Llanymddyfri 17. Y ddau faswr wedi bod yn brysur i ffwrdd o'r tŷ. Yn Casnewydd yn fan hyn gydag chyfle i wrth ymosod, Carwyn Penny ar gic letraws arbennig i ddarganfod Harry Ackerman, Ackerman y draig nerthol yn cario'r bêl, Buckland yn gweld cyfle i fynd amdani, Cian Abraham yno i wneud y dacl. Kyle Taylor yn gorfod camu mewn i safle y mewnwr dros dro, dyfarnw'n hapus bod hwnna heb fynd ymlaen, Buckland i Morgan Williams yn chwarae heb rif ar ei gefn. Tom Devine, Garyn Harris, o, y bois mawr yn dangos i sgiliau pasio nhw yn y bôn. Callum Bradbury oedd gyda'r bel. Buckland yn ôl tuag at yr ochr bella. Yr eilydd, Wade Langley. Pas newydd rhyw ddeg metr allan am hynny'n allan tuag at yr asgell. A pwy sy'n aros amdani? Ond y clo mawr, Josh Skinner ar yr ystlys. Casnewydd ar y blaen unwaith eto. Pedwar pwynt rhwng y ddau dîm felly Llanymddyfri yn penderfynu mynd amdani yn troi trwyn e ar y pwyntiau. Angen sgôr yn fan hyn felly ar ôl mynd amdani braich y dyfarnwr allan unwaith eto. Lee Rees yn symud y bêl, mae'n y gyfle fan hyn i drio rhywbeth chydig bach yn wahanol. Ond yn penderfynu Cario ymlaen drwy'r bois mawr. Hughes yn cael ei lorio gan Carwyn Penny. Lee Rees i ffwrdd o'r... Wel, i ffwrdd o'r llawr, ond dal i fynd, yn mynd am yn ôl. Cian Abraham. Abraham! O'n oh, gweld bwlch am ddiffyn Casnewydd yn agor led y pen, a mae'n dal i bwmpio'r coesau. Nôl fyny i ddwy fetr allan, Worrall yn cynnig ei hun. O, dadlwytho brydferth gan y porthmyn! Ac yn sgorio ail gais o'r gêm, Llien Morgan, Llanymddyfri nôl ar y blaen. Mae hon di fod yn gêm a hanner. George MacDonald yn llithro i'r tir. Harry Dole yn gorfod cymoni'r bel. Yn edrych fel petai Cian Abraham wedi wanafu i ffwrdd O'r dacl, Gabe Howley yn cario McDonald. Symud y bel yn fan hyn. Yn ôl i Harry Dole dros y bel yn ceisio ei dwy'n hi. A'r dyfarnwr yn gweld y drosedd. Llan ymddyfri ar y blaen, pwyntiau neu'r gornel, penderfyniad mawr. Johan Hughes gyda'r tŷ yn penderfynu mynd amdani rhwng y pyst. Casnewydd 21, Llanymddyfri 25 a'r cloc yn tician tua'r coch. Y lein yn gywir gan Wade Langley. Casnewydd ar ei hôl hi o bedwar pwynt ar hyn o bryd. Fase cais yn ddigon i'w rhoi nhw ar y blaen. Ysgarmes symudol Yn troi yn troelli yn nerthol dros y linell gais, edrychwch faint mae hyn yn olygu i'r chwaraewyr, maen nhw'n dathlu fel petai nhw wedi ennill y gêm, ond y cais yno i Wayde Langley. Lloyd i Royd Casnewydd, triphwynt ar y blaen ac yn gywir, Casnewydd 28, Llanymddyfri 25. Ioan Hughes i ail-ddechrau'r gêm. Dim llawer i fynd yn y gêm hon erbyn hyn. Eiliadau ar y cloc. Gofyn i'r blaenwyr, cymal ar ôl cymal. Casnewydd sy'n agosau i gael ei dwylo ar y tlws a'r gwpan Super Rygbi Cymru. Y Porthmyn yn brwydro am y bel, ond y bel dal yn wylo. Casnewydd. Dreichiau y mewn o'r allan yn gofyn am gymorth gan y dyfarnwr, yn gofyn faint sydd i fynd. Dim llawer yw'r ateb. Casnewydd sydd ar drothwy ennill y gwpan a Chasnewydd sydd wedi cipio'r gwpan ar ôl ennill y gyngrair llynedd. Casnewydd erbyn hyn sydd â'i dwylo ar y ddwy dlws

Absolutely over the moon and credit to the boys for digging in and uh, getting that W. Just, uh, i bod honest, just wneud yr un peth nath ni hyn o fel oedd pawb wedi rhoi popeth mewn i fe. A fel am y cwpan yn mynd am y chwaith mae cas newydd yn tîm arbennig. So, uh, yn y diwedd y tri pwynt, so, yeah. Rolling on to the end of the season with this little bit of momentum is massive. Um,

Y tlws yma ac y gynghrair, mae ganddyn nhw y ddau gwpan yn eu cwpwrdd nhw.